Heddi fyddai'n neud cacennau bach lemon a mafon, perffaith ar gyfer picnic neu anrheg bach neis i ffrind. Y cam cyntaf ydi cymysgu'r menyn a'r siwgr efo'i gilydd. Nesa fyddai'n ychwanegu y lemwn. A wedyn fyddai'n ychwanegu lemon extract ar gyfer cryfhau y blas lemwn. Unwaith mae'r cymysgedd yn edrych fel hyn, fyddai'n ychwanegu'r wyau un ar y tro. Neith hyn stopio'r cymysgedd rhag gwahanu a 'dan ni ddim isio ca'l gwarad o'r aer 'dan ni 'di ca'l i fewn i'r menyn yn barod. Nesaf fydda i'n ychwanegu'r self raising flour a baking powder. Ar gyfer y cam yma, defnyddiwch llwyth fetel yn hytrach na llwyth bren. Mae o chydig bach fwy denau, so 'dan ni am mynd o gwmpas a lawr y canol. Jyst fel hyn. Unwaith mae'r gymysgedd yn edrych fel hyn a mae 'di dod at ei gilydd, 'da ni'n barod i roid o yn y tuniau wedyn. So heddiw fydda i'n defnyddio tin tortha bach, ond mae groeso i chi ddefnyddio tin i wneud cacennau bach crwn. I atal y cacennau rhag sticio, 'na i ddefnyddio menyn, unrhyw fath o fenyn yn iawn, efo 'chydig bach o disiw. A jyst rhoi'r menyn yn bob un. Mae'n amser wedyn oedd y cymysgedd mewn i'r tin. Felly jyst hanner ffordd. Rwan dwi am ychwanegu y mafon i fewn. Mae 'na croeso i chi ddefnyddio unrhyw ffrwyth ar y cam yma, mefus, blueberries neu ceirios, mae'n gweithio'r un mor dda. Felly dau yr un yn bob un torth. O'n i eisiau rhoi'r nhw ar y top fel 'na, naturiol, neith gymysgedd y dorth orchuddio'r ffrwythau. Yr un ola. A mae hein rwan yn barod i fynd mewn i'r popty am pymthag i ugian munud. Pan mae'r cacenna yn y popty, da ni'n barod i wneud yr eisin. Dwi'n wneud eisin mascarpone ar gyfer y cacenna yma. Mae'n bach fwy ysgafn i fynd efo'r ffrwythau. So yn gynta, da ni'n mynd mewn efo'r mascarpone yn y fowlen. A wedyn yn ail, ychwanegu chydig bach o hufen. So dwi eisiau cymysgu'r ddau yma fe gilydd, jyst so bod yn dod at ei gilydd. So unwaith mae hwnna wedi cael ei gymysgu, da ni'n ychwanegu y siwgr eisin, chydig bach ar y tro. Vanilla bean paste ydy hwn, a mae'n gweithio'n dda hefo'r mafon a'r lemwn. So llwyad bach o hwnna i fewn. A wedyn cymysgu hwnna i fewn. Mae'r eisin rwan yn barod a mae'r cacena dal yn y popty ond dyma rhei nes i baratoi yn gynharach felly mae hein yn barod i rwan gael ei addurno. Eisin yn barod i fynd mewn i'r bag peipio wan. Peidiwch â gorlenwi fo neu neith o ddod reit dros y top. Dwi am wneud patrwm syml heddiw, so be dwi am wneud ydy just pwysio chdi bach ar y gacan a codi. Eto, just pwysio, stopio a codi. Pwysio, stopio a codi. A de, maen nhw'n barod i gael ei addurno efo ffrwythau a blodau. Ac i orffen, dwi am roedd chdi bach o floda ar ben y cacenna, jyst so bod nhw'n edrych yn ddel ac yn ffansi. Sicrhewch bod nhw'n floda ydych chi gallu bita, so violas ydi hein, ydych chi gallu cael nhw yn rhyw siop neu'n rhyw ganolfan garddio. Cam ola, does dim rhaid i chi wneud hyn, ond dwi'n licio wneud efo nghacena i, ydy chdi bach o glitter, jyst i roed ar y top, jyst bod yn edrych yn ddel. A dyna ni wedi gorffen, cacena, lemwn a mafon. Perffaith ar gyfer picnic neu anrheg i deulu neu ffrindiau. Neu jyst treat i chi'ch hun. Mwynhewch!